Maitei mba'éichapa pende ka'aru. Ore ka'aru porã ha nde mbo'ehára. Che ka'aru porãiterei avei. Che ha'e mbo'ekuaahararã Ramona Domínguez Ramírez. Añembohapyhýry mbo'ehao rusu Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Pedro. Aiméi mbo'esyry irundihápe. Che sãmbyhyhára ha'e Carmen Dennis ha che mbo'ehára ha'e Sunilda Ocampo.

Kuatiañe'ẽ áva remimo'ã rehegua, mandu'a hai ñe'ẽpoty purahéi ñomongeta jeréva, ñeha'ã hai umi ojepurúva tupaópe oñemoñe'ẽ hag̃ua ha umi ojepurúva oñemoñe'ẽ hag̃ua opavavépe avei rupive. Ohechakuaakuévo, ñe'ẽ ombojoajúva ambue ñe'ẽme he'i hag̃ua pe oñeha'arõva ichugui, oñemoñe'ẽpyruha pe marandu ojekuaavagui voi ha oñemokyky'ỹha ohóvo. Ñanembo'epy kuaravegua ha'e ñe'ẽpoty. purahéi, mbo'esyry ha'e peteĩha pegua. Ha pe jareko mbohapýtecha oparã, peteĩhápe oĩ, omombe'u oipumbýva purahéipe, okoihápe rei, he'i mba'e mba'eguikuaápa vaihára oñe'ẽ. Mbohapyháterei oĩ he'i hemiandu purahéi rehe.

Yvypóra rembiapo porã ojapóvo mba'epu ijahý'o pu ha iñe'ẽ rupive oipuru hekovetévo avei pureko ha purysỹi ha heta ñembopu aporreko ambuéva. Yvypóra ohopu hekovetéva Ijahu'o, ku rupive ojehe'érõ opurahéiva, oipuru he'iva ikatu oipuru iñe'ẽ añónte. Térã ikatu opurahéi tembi'u oñembohúva reheve. He'i ñandéve ikatuha avei oipuru mbaraka kuéra, ajépa? Upeichaite. Ikatu opurahéi peichaiténte ha ikatu avei oipuru tembi'u kuéra.

Toku'ékena tumby, tojuasáke tetyma, typycha tojeroky taiñesperánsa kosina. Kaa'y tahetyma, tahyjúi ha tahaku, hendaguépe kaferã aje'íma topuku. Tokaru ke ryguasu, tombo'a tahyg̃uatã, ypyahu tojereru kambuchi torrebosa. Toĩmba tembi'urã, tata ári tahaku. Hendaguépe aoky'a heta porã taijaruru. Morotĩva kamisa taipotĩ ha hyakuãvu ani ãnga heta yju ovyvy ha rupi opyta, ovyvyha rupi opyta. Tavana gotype, kotypegua taipotĩ tapiaite, kortiju ladosegua tajeve káda ko'ẽ. Koty'ípe ke toiko, torypa pe la karu, pukavýpe tereiko, torrendi che mborayhu. Kane'õ la dosegua, araíre tohopa, osoróva umi che ao porãitére remenda. Nde dever ka'arugua pohãita ku tererépe, tereho che rendaitépe ha upéi tamerenda. Og̃uahẽvo ka'aru, tereho eñempolva. Tojajái umi nde resa ha py'ỹinte che retũ. Kuñaguápa nde rekópe, virumi eipurukuaa, ha ko'ẽramo tupaópe, ñamenda mba'e hag̃ua. Ne'ẽ iporãite ko ñane moñe'ẽrã mba'éichapa héra. Kuñaguápa héra. Mba'épa oikopáva ñande moñe'ẽrãme? Mba'e roikuaa pype? Iguápaite rei pe kuña ajépa. Heta mba'e katu ko ojapova'erã. Heta mba'e oijapova'erã. Oĩ porãite rei.

Atopama mbo'ehára. Amanecer.

Ibiru. Ko'ẽtĩ jave ryguasu kuéra osapukái. Che sy vaka kamby hyju iporã. Che sy ombyaruru ijao. Che sy rembi'u opuku porã. Yma guare oipuru kambuchi. Che ru oipuru kuaa viru.

Ha'e ho'u terere ha avei oñempolva, oñemoporã ka'aruete. Ápe jarekove ñande rembiaporã. He'i ñandéve, Ejepy'amongetami ha embohovái a aporandukuéra. Moõ piko oiko ne ko kuña ñe'ẽpoty pegua mba'ére ere? Moõpa oikóne hína. Okáre. Okaháre oreko rupi heta mymba.

oheja ñandéve ko purahéi pochagua kuña sa'ímaha oĩ. Oheja ñandéve, ajépa oĩ porãite, oheja ñandéve. Péichagua kuña sa'íma oĩ. Péichagua kuña sa'íma oĩ.

Ha'éva hína koronavírus, ajépa ajejuhúi va'erã ñande po, oñepyrũ va'erã jurumo'ãha ha añepu'e mante rei jajuhu ñande po y ha havõpe. Ame'ẽ peẽme péicha aguije. Aguije avei nde mbo'ehára.